Мәүлүд сәлам! О, сәлам! Безнең шәһәребезнең атаклы фатир санитары килеп тә җитте. Нихәл? Нә әйбәт кенә, хәләл Мәүлүд. Буз комборт нихәл? Ике атна чишәсең бит инде. Бөтен нәрсә язылып беткән. Нәрсә өчен чишәсең син аны? Ну, алай җавап табырга җиңел язылгач. Менә сиңа өр-яңа скомборт, рәхәтләнеп чиш. Вот, менә рәхмәт, рәхмәт. Икенче килгәндә чәй алып кил әле пакетта теге. Мин сиңа кофе алып киләм. Юк, кофе яратмыйм, аңардан соң йоклап китеп булды. Ну, Нескафе алып киләм. Менә шунысын алып кил әле, яме. Кара әле, Елтыр Фатыйрович, кил әле, бер сорау бар. Ну, давай. Әссәламу галәйкүм. Бүген бик кызыклы көн, беренче апрель, көлке көне. Бүген алдашырга да ярый, Шаярырга да ярый, һәм, әлбәттә, кемдә юмор хисе бар, ул яши. Менә Гамил Әсхәдулла инде аның иң үз кешесе килеп чыкты. Казанга килгән, Түбән Камадан Мунча ташы э, театрының баш җитәкчесе һәм халык артисты. Ни хәлләрдә, Гамил, бу Әйбәт, көннәрдә? Рәмзан тага. Язлар, яз, та- яз настроениесе. Ничек Казанга килеп чыктың бу көнне? Э, Бүген монда чакырдылар совещаниега. Мин еще теге общественный эштә дип әйтимме, МВДның э, Менә бу общественный советында торам, әгъза булып торам. Димәк, син гаи туктатса, шул кенәгәңне күрсәтеп кенә китәсең инде. Мин аңа караганда минем йөз ныграк. Шулаймы? Нитә, кешеләр таныйлар. Ул кәгазьне күрсәтү генә мин үзем бик яхшы дип саныйм, үземне яхшы водитель дип мин бозарга тырышмыйм. Менә гаишник лар туктаткач сезне елмайганнары бармы? Барысы да елмая. Шулаймы? Елмаялар. Гамил абый, менә болай әйтмә инде, менә әз генә әйтте. Ул бит бәхетсезлеккә каршы чыгып та тора. Машинам ватылды бер көнне килгәндә. Ватылды ничек ул автомат бишенче скоростька күчми. Мин инде күчсен дип скоростьны арттырам, арттырам, әмма 100 Җегермегә 130 га җитте. Надо же, мин теге сынау үткәргәндә килеп чыксам га елар тора. Менә алай да булып чыга ул. Юл дигәннән, әле кайсы якларда гастрольдә булдыгыз? Нинди өлкәдәме? Әйе, беренче апрельне бетерик әле. Беренче апрель ул көлке көне генә түгел. Беренче апрель Мунча ташы театрының туган көне. 1980 нче елның беренче апреле көнне Шәмси Закиров җитәкчелегендәге бер команда дип әйтик инде, артель, юмор яратучылар менә беренче мәртәбә шушы нейне үткәрделәр, Мунча ташының беренче тамашасын дип әйтик инде, ул акта Мунча таш дип аталмыйдыр ул. Шунда мин бик бәләкәй генә, кечкенә генә рольләр белән генә кердем. Флүр Гайнемөхәммәтов коллективы белән килдек, җырладык. Вак-төяк әйбергә кереп маташтым инде. Бу сиксәненче елны. Инде хәзер нинди хәлгә җитегез? Бүген театр бит, чын театр. Мин беләм, сезнең театрыгыз бит президент күбрәк йөри торган театр, шулаймы? Килеп килгәнен үзегез сизәсезме, Рөстәм Нургалиевич килгәнен? Бу, менә бу елларны әле килә алмады, но килде, әле премьер вакытта килеп карый иде. Юмор хисе булган кеше килә монча ташына. Димәк, безнең президентның юмор хисе бар. Ул аңа яшәргә дә, эшләргә дә ярдәм итә торгандыр. Димәк, бөтен нәрсәне дә критикага алып утырмый, ә алга ышгыра, тик кенә тормый бер дә. Чит илләргә йөри, карый, күрә, шулай бит? Уникенче елда килгәнен күрдем мин аның. Тәнәфестә дә чыкмыйча залда гына утырды. Сез аны ничек үгетләп китерә алдыгыз соң? Берәр төрле делегация җибәрдегезме? Юк, җибәрмәдек. Просто чакыру билеты кертеп бирәм, и шуның белән килә ул. Килгән инде, димәк. Гөлсинә ханым ияртеп килде. Сезнең бу хисләрне ярата. Шулай булгач, сезнең театрның, мөгаен инде ул мәһабәт бинасы, Штатыгыз күпмерәк, бик күпме театрда кешеләр, артистлар эшли сездә? Бинабыз кайсы тирәдә? Артистлар 14-15 кеше инде безнең менә артистларыбыз. Безнең бинабыз юк һәм булмас та инде ул, чөнки бина без аны бәлки нык кирәклеген дә тапмаганлыктыр башына. Без бит гел гастрольләрдә. Театрны башта спектакльне ясыйбыз да, Аннан чыгып китәбез республика буйлап, Россия буйлап. Дәүләттән күпме дотация бирәләр сезгә? Аның директоры, баш режиссеры кем була? Юк, дотация безгә беркем дә бернәрсә бирмиләр. Э, бердән бер менә Рөстәм Нургалиевичка рәхмәт, безгә автобус, транспорт бирде. Без аңа бик рәхмәтле. Димәк, сезнең бинагыз да шул театр нинди автобус э, бит. Ходячий офис. Офисыгыз да шул. Ну, мин өч бүлмәле фатир үзем снимать итеп торам. Акча түләп, шунда без әйберләребез тора, декорацияләр. Димәк, шул атаклы Мунча ташы театры ул сезнең бер әртил булып калган инде? Ну, бәлки, бәлки, бәлки, бәлки әртил. Но эш бит статуста түгел кемдә икәне. Главный, иң төп әйбер без халыкка кирәк. Моның хикмәте нидә соң? Менә сез Казанда быел ничә көн чыгыш ясадыгыз әле? Без 14 көнгә 15 концерт куйдык. Ничек соң директорлар белән сөйләшеп китердегезме? Рекламага күпме акча тоттыгыз? Ну, рекламасыз гына булмый инде. Ну, аның рекламасын да без теге 14 концертка җаен китереп эшлибез инде. Ну, халык хәзер традициягә әйләнде. Елга бер мәртәбә исән сау әтиәнисен алып киләләр, бүләк алып алып киләләр. Нидә бәйрәмнәргә, Яңа ел бәйрәменә алалар. Үткән елда Яңа елга көлке әзерләп билет алып куялар. Димәк, бу дефицит. Дефицит. Чынында сез әйтәсез бит ул, бер көлү ниндидер стакан коймак ашаган. Ну, элек коймак ул, аннан соң иткә әйләнде. Итме ни? Әй, башта коймак дип башлаган ич анда кеше. Аннан соң 354 грамм бәрән итен алыштыра дип китте ул. Әйе. Хәзер без әйтәбез, ташка су сибү сездән, көлдерү бездән дип әйтәбез. Димәк, билет алу сездән, ә көлдерү бездән. Әле менә сез әле әйттең ни дип. Уфадан башкасына кайтмадым. Ничек сезне кудылармы? Күпмерәк анда тора алдыгыз? Сезнең бит телегез ай-хай, бик усал бит телегез. Безнең тел усал. Ничә көн чыгыш ясый алдыгыз? Без бер атна. Анда бер ике көн генә чыгыш ясый алдыгыз. Юк, понедельник киттек, әни ял көне кайттык инде. Мин уйлыйм, без киресенчә менә бик матур булды соңгы көнне. Кайсы бинада? Яшьләр бинасында, яшьләр анда 1100 урын. Шыгарым тулы иде. Әнфис-бенефис дигән программа белән бардык. Анда инде минем дусларым да килгән иде Башкортстаннан, Башкортстанның халык артисты Валит Илембәтов, ул да рәхәтләнеп карады. Сәхнәдә бергә кочаклашып, саубуллаштык халык белән. Дус яшик, бергә яшик, матур яшик. Уфада яратылар инде сезне. Яраттылар. Безне һәрвакыт уфалылар ярата. Татары да карый, башкорты да карый. Кереп рәхмәт әйтүдән башка. Анда бер традицион бер апа безгә һәрвакыт себерке менгезә һәм киләсе программага әйберләр менгезә. Шунысы кызык. Киләсе программада бу әйберләрне күрсәтегез әле, дим. Веер менгергә не тастымал, себерке бирә инде. Менә шундый. Менә безнең өстәлдә глобус бар, менә шушы юллардан үткәнегез бармы менә сез? Башкортстанга, чит илләргә, анда Россия. Тукта һәр инде, монда бит Казан урамнары. Ә бу Казанныкы что ли бу? Казан глобусы безнең Җүнле шәһәрнең глобусы бар гади, менә монысы Төньяк полюс. Менә мин Казанның менә шу төньягында булыр идем. Анда юллар әйбәт күренә. Ә нәрсәсе ошамый сиңа Казанның? Мин беләм. Менә монда сикертмәле юллар түгелме соң? Монда юллар шоман. Менә бик яхшы. Юк, бу беләсеңме нәрсәгә төрттерә? Киләчәктә бөтен дөнья башкаласы булырга мөмкин Казан дип. Глобус булып үзгәрә. Без инде шушы экватор тирәсендә яшибез, әй бит. Ну да. Инде менә Казанга бер килеп киттең бит инде быел. Тагы качан киләсең безгә? Казанга без киләбез. Бу юбилейны ничек тә юбилей түгел. Беләсеңме, без отмечать итәргә кирәк бит инде. Әйе, без менә ничек тә статусны әз генә күтәрү өчен халык ара юмор, мөселман юмор фестиваль үткәрмәкче. Мөселман. Мөселман, именно менә. Бу хәләл була инде. Ә сезнең анда Хәләл тамаша. Тегенди мондый кыланышлар, исемлекләр булмый инде ул. Йо, йо, анда анда булмый. Монда э, ничек дип әйтергә кирәк? Э, явно шампанскийлар, ниләр оттыру булмаячак бернинди. Монда беләсеңме нәрсәдән башланды ул? Без һәр елны юмор фестивале үткәрәдер идек, элегрәк. Хуҗа Насретдинның фәлән еллыгы дип үткәрәдер, аны сүрелде ул. Без менә быел э, Үзбәкстаннан, Башкортстаннан, Татарстаннан Мунча таш һәм э, популяр артистлар Алмаз Хамзин, Равил Шәрәфи,

Даими. Анда билет табып булмый только инде. Билет табып булмый бит. Билетлар табарбыз, нишләп? Билет, ә менә хәзер как раз билет сатылу вакыты. Бер былтыр мин бизнес онлайн газетында сезнең турында болай дип язган идем. Чишенми, өстенә өс киемне чишенми торган бер мунча дип. Оригинальный язылган. Рензелтон. Оригинальный язгансыз аны. Чынлап та Чишенми торган ә, э, нинди- Билдән аста фәлән юк инде сездә Ә? бит. Билдән аста фәлән юк. Ну бит шыттырасың бит. Менә утырам әле мин. Пирамидада хихи-михи, аракысыз, азгынсызлык. Нинди театр булсын? Бүген беренче апрель. Алдыйсыңдыр Я моңа. алдамыйм, алдамыйм. Монысы чын күңелдән. Валлахи дип әйт. Валлахи, бернинди э, арак шүлләр булмаячак, бернинди нәрсә булмаячак. Э, Матур иттереп хуҗаны астыртыннар киләчәк.

Киләсе елга пирамида да мунча ташының 35 еллыгы була, аңа да чакырам. Әйе, без менә сездән дә ярдәмне көтәбез, Ремзил туга, чөнки без шундый нәрсә уйлап чыгардык әле. Интернет буенча менә шу 35 ел эчендә татар халкына ошаган иң популяр 5 или 10 миниатюраны халык үзе Интернет аша мәсәлән Тавыш бирергә. Тавыш бирергә. Сезнең сайт аркылы, безнең сайт аркылы э, менә шушы интернеттан голосование булырга тиеш. Сезнең сәхифә мончаташыр нокта ру, шулаймы? Э, э, мончаташыр нокта ру. Менә шул сайтта булачак. Алла бирсә, бирсен Ходай. Әйе. Бик рәхәтләнеп карарык аны. Мин сезне тәбәррекне менә шундый студиягез барлыкка килү белән һәм инде шушында беренчеләрдән булып мин беренче булырга тиеш. Чөнки минем фамилия Адан башлана. Асхадуллин булгач, димәк. Минем бер классташ өч егет килгәне кереп шушына язылып чыктык. Әле менә бу. Ул артист түгелдер бит. Артист фәлән. Ну артист арасында мин нинди. Алар минем янга хәл бергә кергәннәр. Мин әйдәгез әле карашка булып утырыгыз дип утырттым мин аларны. Менә чын кунак син. Рәхмәт бик зур. Безнең иҗатны яраткан өчен менә шундый татар халкы өчен интернетка бит татар халкы әкрен генә керә. Ну шулай да менә шундый татарча шундый интернетта үзегезнең тапшыруларны ясау Сезгә коллегаң кем әле? Фәйзрахман. Фәйзрахманга зур техникалар менә куеп, молодец. Менә быелгы концерттан без урлашып кына бер 30 секунд бер-ике җирне төшереп алган идек. И диско бирдең син безгә. Шул син әйтең шпионаж ярамый, алдан күрсәтмәгез. Ну бер 30 секунд күрсәтсәк буламы? Ну, әзәз инде тотарга. Беренче апрель туган көнне үзең. Әйе. Хәерле юллар сезгә. Рәхмәт, сезгә дә уңышлар. 18 апрельдә көтеп калабыз. Барыгызны да менә 1 апрель көлке көне белән тәбриклис килә. Бөтен нәрсәне серьезга алып яшәп булмый дөньяда. Чыгып урамга карасаң, э, кемдер э, шапкасын кыеграк кигән, кемгәдер ошатып аласың. Матур бит. Матур юмор да бар, күңелле юмор да бар. Беренче апрель котлыйк шуның белән. Беренче апрель ул татар халкының милли ярдәме котлы булсын, елмаек, кыен булса да елмаек. Күңелле булсын. Һәм инде үземнең коллегаларны, мунчаташларны туган көне белән тәбрик итәсе килә. Кемдер мондый саташында катнашкан, кемдер аны ярата, безнең шулай ук зур бәйрәм. Ә син менә хәзер яңадан кайткачтын, Эчке эшләр министрлыгының иҗтимагый советы утырышын, бөтен милиционерларга бездән сәлам әйт. Атаңның атасының, атаңның атасының атасының, атаңның атасының атасының атасының, анаңның атасының, атаңның анасының, анаңның атасының атасының атасының.